Ech och, ech och. Also, dat gesot, ginn ech d'Wuert direkt weider un den Här Marc Baum, dee virdrun net zu Wuert komm ass, mee deen dann elo seng ganz Zäit zur Verfügung huet, fir all dat ze soen, wat e wollt soen. Merci, Här President. No dësem Zäitsprong an déi déifsten Däischterte vum Kale Krich, déi mer elo grad hei hu misse materliewen, probéieren ech Op d'Realitéit zeréckzekommen an d'Situatioun haut. Ech wëll awer virausschécken, datt de Rapporter nach keng zwou Minutte geschwat hat an do huet e schonn déi éischt Onwourecht gesot, nämlech datt déi Lénk de Rapport vun der Enquêtëkommissioun gestëmmt hätten. Och den Här Bodry huet dat dono gesot. Dat ass awer net wouer. Mir hunn eis enthalen dozou an aus zwee Grënn. Éischtens, well dee Saz am Rapport steet, L'utilité d'un service de renseignement me sem ne semble pas être mise en mise en question. Dat stelle mär a Fro, well fir eis ass dat a Fro gestallt. An zweetens, well och aus dem, aus der Enquêtëkommissioun erausgeet, datt d'Enquête soll zougemeet ginn. Och do ware mer dergéint. Duerfir hu mer eis enthalen. An duerfir ass et och net politesch inkohärent, wa mer elo och weiderhin dat doten a Fro stellen. Här President, déi dräi, véier leschte Joren, Här Baum,
vu datt Dir virdrun d'Fro gestallt hat, ob Der dierft, den Här Berger wollt eng Bemierkung maachen. Dir kritt dat selbstverständlech och ugerechent.

Wann dat esou ukomm wier, wéi wann ech do hinnen iergendwéi eng Inkonsequenz wéilt virgeheien, da war dat awer sécherlech net d'Intentioun.
Merci. Jo, merci och fir dës Prezisioun dann, Här Berger. Här President, déi dräi, véier leschte Jore waren dovunner geprägt, datt d'Ëffentlechkeet ëmmer erëm op d'Neits mat Skandaler ronderëm Geheimdéngschter konfrontéiert gouf. Den amerikanesche Geheimdéngscht NSA huet systematesch d'Telefonge vun europäesche Staatscheffe, Politiker, kuerz vun europäeschen Decideuren op allen Niveauen ausspionéiert, och hei zu Lëtzebuerg, wéi mer duerch de Whistleblower Edward Snowden gewuer gi sinn. Eis däitsch Noperen hu ronderëm den NSU-Prozess a sëllege Bundesländer Enquêtekommissiounen agesat, déi zu erschreckenden an entsetzleche Conclusioune komm sinn. Jorelaang huet den Däitschland den däitschen Inlandsgeheimdingscht ënnert dem Virwand vun der Infiltratioun duerch hir sougenannte V-Männer wesentlech zur Stäerkung vun der organiséierter a mënscheveruechtender rietser Kriminalitéit bäigedroen. Dëst ass net an iergendwelchen ënnerentwéckelte Länner geschitt, mee bei eisen Noperen, zum Deel bei eise sougenannten Alliéierten, mat deenen och déi lëtzebuergesch Servicer jo haut nach intensiv kooperéieren. An zu Lëtzebuerg huet d'Enquête-Kommissioun 2013 Dysfunktionnementer vum SREL un den Dag bruecht, déi vun enger Gravitéit waren, datt de responsabele Minister säin Hutt huet missen huelen an Neiwalen decidéiert goufen. No de Walen huet dunn déi nei Regierung versprach, d'Fënsteren grouss opzemaachen an en neie Wand sollt net nëmmen deen ale Mief ewechbloossen, mee och opraume mat illegalen an illegitime Praktiken Vum Geheimdingscht. Dat Gesetz hei iwwert de SREL, wat mer haut diskutéieren, sollt een zentralen Deel dovunner sinn. Här President, den éischten Androck ass heiansdo dee richtegen. An hirem éischten Avis zum SREL-Gesetz vun der fonkelneier liberaler Koalitioun, déi eben aus dem Schaum vun der Debatt iwwert d'Dysfonctionnementer vun SREL gebueren ass, huet de Statsrot, deen nu wierklech net am Verdacht steet, e lénke Fer de lance ze sinn, gemengt. Bäi der Lektür gi mir, also de Statsrot, den Androck net lass, datt de Projet de loi virun allem als Zil huet, en neie legale Kader ze schafen, deen et erméigleche soll, esou weiderzefuere wéi bis elo, ouni mussen ze fäerten, an Zukunft iwwer dat erauszegoen, wat legal méiglech ass, op Lëtzebuergesch iwwersat, dat, wat am Avis stoung. Här President, mär deelen dësen Androck vum Statsrot och nach haut. De Statsrot huet domadder d'Befierchtunge vum däitschen Expert virun der Enquêtëkommissioun, dem Rolf Goessner, bestätegt, datt esou Geheimdingschtreformen nawell gären dofir benotzt ginn an dacks domadder ennegen, fir d'Geheimdingschter ze legitiméieren an ze stäerken, ouni awer wierklech kënnen oder wëllen eppes un hirem Funktionnement ze änneren. Geheimdéngschter sinn, an där Meenung bleiwe mer unhand vun den historeschen an de rezenten Erfarungen, Geheimdéngschter si friem Kierper an engem Rechtsstaat, si si friem Kierper an enger Demokratie. Hire Champ d'action ass esou breet opgestallt a beréiert all Zorte vu gesellschaftlechen Entwécklungen, Tendenzen, Meenungen, also genau dat, wat eigentlech d'Wiese de Kär vun enger Demokratie ausmécht. Zweetens sinn déi Moyene, déi se zur Verfügung hunn, strukturell intrusiv a verletzen domat per définition d'Privatsphär, och vun deene Leit, déi eigentlech net d'Zil vu geheimdingschlechen Enquêten sinn. Drëttens sinn d'Geheimdéngschter duerch hir international Ramifikatiounen, hunn se eng Tendenz zur Autonomiséierung a se entwéckelen Eegendynamiken, A se kënnen duerfir véiertens och net wierklech an net zefriddestellend vun engem Parlament kontrolléiert ginn. Ech wëll a menger relativ kuerzer Riedezäit op verschidden Aspekter, besonnesch awer deen éischten, agoen, wat den eigentleche Champ d'action vum Inlandsgeheimdéngscht ass. An dësem Projet de loi gëtt den ideologeschen, philosopheschen oder konfessionellen Extremismus Mat Neigung zur Gewalt gëtt dann nach bäigesot, elo ausdrécklech an d'Missioune vum SREL opgeholl. Dat steet och esou nach eng Kéier ganz prezis am Commentaire des articles. Et gëtt gesot, den Extremismus wier de Refus fir an engem normale politeschen, demokrateschen oder parlamentaresche Kader ze debattéieren, deen als eenzege viru politescher Iwwerwaachung soll geschützt ginn. Mee wat ass Normal ënnersicht gëtt, Extremismus mat Neigung zur Gewalt. Mee wat ass dat, Neigung? Et gëtt eis erkläert, Neigt een zur Gewalt, fënnt eng Radikaliséierung statt. Dës Radikaliséierung ass de Werdegang, während deem Leit an en ideologesche Message agefouert ginn, an en Ensemble vu Croyancen an doduerch encouragéiert ginn, hir moderat, Iwwerzeegungen, déi och allgemeng ugeholl sinn, duerch extrem Iwwerzeegungen z'ersetzen. Gesitt Der, wéi schwammeg déi Begrëffer sinn? Wat ass normal, wat ass anormal, wat ass moderat, wat ass extrem? Wéi definéiert een Neigungen oder Tendenzen? Wat sinn iwwerhaapt Iwwerzeegungen? An dëse komplett onklore Begrëffer an diffusen Theorië baséiert dësen Text. Dës Notioune maachen d'Dier grouss op fir all méiglech subjektiv Interpretatiounen an domadder och zur Willkür. Een interessant Beispill vun esou Confusiounen hu mer beim Deltour-Whistleblower-Prozess viru kuerzem erlieft, wou e Polizeibeamten, also keen SREL-Mataarbechter, e Polizeibeamten uginn huet, den Antoine Deltour wier Antikapitalist, well en éischtens, Dat natierlecht Recht vun Entreprisere kaum Steieren ze bezuelen, géif a Fro stellen, an zweetens, well en d'Internetzeitung Mediapart abonnéiert hätt. Eh ben, ech hu mer virgestallt, dat do wieren Extraiten aus dem George Orwell sengem 1984, déi ech géif héieren. Ass en Antikapitalist, an dat ass awer elo interessant fir de SREL, ass dat en Extremist? Den Här Kartheiser giff Jo soen. A virun allem, an do kënnt eng aner Notioun mat eran, schued en Antikapitalister vläit den Intérêt économique vum Land, eng weider Notioun, déi d'Grondlag vun den Aktivitéite vum SREL ass. Ass eng Ënnerstëtzungsversammlung fir den Antoine Deltour da konsequenterweis eppes, wat vum SREL soll observéiert ginn? No dësem Gesetz jo och vläit misst ginn oder och ginn ass, wéi a verschidden Dageszeitunge stoung. Ween definéiert alleguer déi Begrëffer? D'Äntwert ass en fin du compte d'Exekutiv, an dat ass geféierlech. Mär soll keen erzielen, dat dote Gesetz géif politesch Observatiounen ee fir allemol ausschléissen. D'Praxis, an dat huet och d'Enquêtëkommissioun gewisen, war eng aner. D'Enquête huet gewisen, datt haut nach ëmfangräich Lëschte vun Organisatiounen ugeluecht ginn, an deenen hiert Ëmfeld gesicht gëtt. Mir hunn als Lénk zwee Fäll konnten opdenke vu Leit aus déi Lénk, vun deenen aktuell Fichen ugeluecht goufen, déi elo duerch d'Interventioun vum Dateschutz zerstéiert gi sinn. Duerfir wësse weder mär nach déi betraffe Persoune wat dra stoung. Doriwwer eraus hu mer keng Iwwerformatiounen iwwer dat, wat de Geheimdingscht haut an der Praxis ënnert Extremismus mat Neigung zur Gewalt versteet, iwwregens och net iwwer dat, wat een ënner Intérêt économique versteet. Den Här Bodry huet drop higewisen, awer och keng Äntwert dozou kënne ginn. Mär fannen et bedenklech, well hei keng Strofdoten ënnersicht ginn, mee am Fong geholl gesellschaftlech Phänomener, déi eigentlech misse Géigestand si vu politeschen oder soziologeschen Etüden. Den Extremismus ass nämlech e politesche Begrëff, a keen anere wéi den Här Kartheiser huet dat jo och elo nach eng Kéier versicht kloer ze stellen. Offensichtlech, wéi politesch dee Begrëff Extremismus awer ass, dee wéi gesot d'Grondlag ass vun den Aktivitéiten, ass, wann de Premier a Geheimdéngschtchef an ëffentlecher Chamberssëtzung engem Deputéierten Extremismus virwërft, wann e weess, datt Extremismus eng operationell Kategorie vum SREL ass, ma da si mer an Däiwelskichen. Aner Deputéierten heibanne kënnten eventuell hir Sympathie fir Streikbewegungen a fir gewësse Stroossenaktiounen a Frankräich weisen, déi vun der franséischer Droite als Lénksextremismus oder souguer Terrorismus bezeechent ginn. Mär mengen, dass a kengem Fall, a kengem Fall politesch Aktivitéiten, och déi, déi als net esou normal ugesi ginn, dierfe geheimdingschtlech iwwerwaacht ginn. A fir Strofdoten a Gewalt, duerfir gëtt et Police a Geriichter. A wa se awer iwwerwaacht ginn, dann hätte mer zumindest gären, dass den Objet vun deenen Iwwerwaachunge bekannt gëtt. Mir hunn d'Propos gemeet, datt mer en ähnleche Rapport missten hunn, wéi de Bundesverfassungsschutz dat mécht. Et ass esou net ugeholl ginn. Mär wëssen och, datt anere politesche mat datt an anere Servicer, mat deene mer Relatiounen hunn, politesch Spionage geschitt. De fréiere Procureur général huet op enger rezenter Table ronde iwwer den État d'urgence dovu geschwat. Här President, Terrorismus an den Terrorismusbegrëff zu Lëtzebuerg ass zënter 2003 politesch beluecht a schéisst wäit iwwer dat eraus, wat d'Leit an och aner Länner ënnert deem Begrëff verstinn. D'Saach gëtt net méi einfach doduerch, datt deen nebulose Begrëff elo 2004 an d'SREL-Missiounen opgeholl ginn an och elo weidergefouert gëtt. Nach eng Kéier, De SREL ënnersicht keng Strofdote, mee Usiichten, déi kéinten iergendwann zu Strofdote féieren, oder och net, dat ass egal. Et ware grouss Diskussiounen, konnt een noliesen, an der Institutiounskommissioun iwwer d'Trennung vun den Aufgabe vu Police a Geheimdéngscht. Dat ass net gelongen, dat vun eneen ze trennen.

Dobäi stelle Beweismëttel vun auslänneschen Dingschter grad an engem klenge Land wéi Lëtzebuerg e groussen Deel vum Inhalt vun der Aarbecht vum SREL duer. An do muss dat net onbedéngt enger parlamentarescher Kontroll ënnerzu ginn. Dat ka geschéien ënner massiver Verletzung vun individuelle Rechter, wéi mer dat bei der Virgehensweis gesinn hu beim NSA. Dës Informatioune bilden awer d'Meenung vun eisem Geheimdéngscht. An ëmgedréint, souguer wann d'Verbrieche géifen duerch esou geheimdingstlech Aktivitéiten opgedeckt ginn, déi op eisem Territoire a sougenannten internationalen Operatiounen operéieren, da wier et géint hire Wëllen, also géint de Wëlle vun deenen anere Geheimdingschter, net méiglech, dëst viru Geriichter, eis Geriichter domadder ze befaassen. Dëst ass e Beispill, wéi konkret Kriminalitéitsbekämpfung kann duerch geheimdingstlech Interesse behënnert

datt déi Kooperatioun an déi international Ramifikatioun eppes ganz Geféierleches ass. Wat geschitt da elo, wann 150 tierkesch Deputéiert, déi hir Immunitéit entzunn kruten, elo ënner Terrorverdacht gestallt sinn? A stellt Iech emol vir, déi hätte Kontakter hei mat Lëtzebuerg. Här President, meng Zäit leeft mer fort, mee ech mengen, datt en eenzel Bierger och wësse muss, wat iwwer hien an Datele gesammelt gëtt, wann dat géint seng Rechter verstéisst an hien zu Onrecht iwwerwaacht gëtt. Eréischt dann ergëtt iwwerhaupt all parlamentaresch Kontroll an och all geriichtlech Kontroll, och vu speziellen Iwwerwaachungsmesurë wéi Trojaner oder Hausfriddensbroch duerch de SREL, a besonnesch grave Fäll e Sënn. Ech kann hei leider net weider op déi Diskussioun ronderëm de Staatstrojaner agoen, mee déi Froen, déi d'CNPD an deem Kontext opwërft an déi och aner an der ëffentlecher Debatt opgeworf hunn, bleiwen onheemlech pertinent an dësen Text gëtt keng Äntwert op dës pertinent Froen. Här President, ech wéilt ganz zum Schluss, Och na enker soen, datt mäer natierlech dëst Gesetz net matdroen, datt eis prinzipiell Gedenken, Bedenken iwwert d'Funktiounsaart a weis vun de Geheimdingschter oprechterhale bleiwen an datt mer dofir dat heite Gesetz och net och net votéieren. Ech wëilt dem Här Kartheiser dann awer déi Fro quasi stellen, ob dann hien der Meenung ass, datt Leit, déi Gruppéierungen, sougenannten extremistesch Gruppéierungen, wéi Pegida op Facebook ënnerstëtzen, ob dat da Leit sinn, déi senger Meenung no sollte vum Geheimdéngscht iwwerwaacht ginn. Ech sinn där Meenung net, an duerfir kann ech just soen, Ech si frou, datt den Här Kartheiser net méi am Geheimdingscht ass, weder an eisem nach am russeschen. Merci.